Iawn ta, amser i Tomos a fi neud be da ni'n neud ora. Cook on, baby! Dwi di gwahodd llwyth o bobl dwi di gyfarfod ar yn nhrip draw i Roberta's ar gyfer y wledd. Mae Tomos yn mynd i cwcio cennin ar y tân a crancod lleol, steil brat. A dwi'm di cwcio un o hoff ddarnau i, a mwya underrated o gig Owen, y tafod. Yn ei kebab off the hook. Well in bois!
Ond cyn cwcio nhw ar y tân, mae Aran paratoi'r tafoda ma yn gegin cefn Roberta's. Mae na gig amazing mewn tafod oen, ti jyst angan trin nhw efo digon o gariad. Byddai'n stemio nhw efo nionod o garlic, ac i gadw'n Gymreig, bara lawr, neu throi hynt o'r môr. Pinsiad o ciwmin a carawê. Halan, olew a jam hit o Brooklyn, cwrw lleol. Maen nhw'n mynd mewn i'r popty ar dymeredd isel am ddwy awr neis cadw nhw'n jiwsi neis. Ac ar ôl iddyn nhw ddod allan a cwlio lawr chydig, maen nhw'n barod i pilio.
Iawn ta, gynna fi cannoedd o tafod oen i pilio. Mae Sibs a Brandon yn helpu fi fama, so... Ti'n gor'o' pilio'r croen 'na off iawn. Ella dyw 'i'm yn edrych yn gorau ond ma'r cig 'na jyst yn... Ma'n cig stunning oce so ia, gei fi ryw tri cant arall i neud.
I fynd efo'r tafod, dwi'n rhostio peppers a chilis i roi ar dop y kebab. A hynna dwi isio
char iawn arni. Ooh!
Those things look beautiful though, I'm not gonna lie. Yeah man, that's gonna be so nice when you peel. Ooh! Oh nice. Juicy!
Yeah!
Mae gen i shallots 'di piclo a mwy o wymon i roi arnyn nhw. Surf and turf, baby! A dwi'n iwsio pizza dough enwog Roberta's ar gyfer bara'r kebab.
A hynna be' ti'n dal? Efo tân boeth boeth. Little spots. A leopard spots a hynna ti chwilio am ia? Iawn ta, gadal y bara ma chilio. A fama ma'r tafoda. A fel ma mae'n edrych o chdi pilio fo. A cwcio fo am ryw dwy awr. Unig peth yna neud torri fan i hannar. A na chdi, tafod, di stemio. Y cig stunning iawn. Iawn. I'r grela ni!
Dwi'n ffrio'r tafodau ma off ar badall cast iron yn rili poeth a beistio nhw efo brigyn o taim a'r hyli faer ma. Y cwrw a'r gwymon ma'r tafodau di bod yn stemio yno fo.
A hynna ti'n chwilio am pan ti'n cwcio efo tafod a ffrio fo t'wod? Y darna bach caramelised gnarly ond ma dal yn rili rili jiwsi tu fewn. Amser i blatio fyny ac am fwy o flas a tân dwi'n flame beistio ffat cig oen ar y bara a mlaen efo'r tafoda stunning ma.
Fel ma gen i bach o kelp di fermentio, dipyn bach o sesame seeds a ma gwymon a cig oen yn ffrindia gora a ma na bara lawr yn rhedag trwy fyd t'mo dwi'n lyfio hynna. Bach o'r pipyrs a'r chili nesh i chario. Dyn bach o yoghurt efo'r garlics di rostio. A gorffen off efo Jonin coch di piclo, dyn bach o mint. Iawn ta, na fo. Kebab tafod llidoen. Iawn ta. Torri fewn iddo fo. Yeah. Yeah. Blasu ddod o'n cybawb. Ond way mwy next level. Mae'r lle, mae'r vibe yn buzzing yma wan. Thomas, ti, ti'n trio dan? O ie, definitely.
O, chef. Dwi'n mynd edrych yn ôl sy'n hwn di. Waw.
Mae tafod yna neis yna.
Ynddi. Mae pobl yn lwcus heno ynddi? Mm. Oh.
Iawn. Tân arni, tân arni. Ia, amser i drio'r greadigaeth tafod oen ma allan ar y trawd. Mae yna lwyth di troi fyny. Bendigedig!
Blasus iawn. Yn blasus iawn.
Mae yna Gymru efrod newydd yma yn barod am ffist. Well yn bois!
Mmm!
Kebab gore byth di gael. Kebab gore ti roed di gael!
Staff, yes baby! Tara! Cheers!
A mae yna lwyth o chefs cwl a cymeriadau dwi di cyfarfod ar fy nhrip di dod i gael blas ar y kebab fyd. It's like the perfect surf and turf. Lamb tongue.

Baw, baw, baw, faint o cwl. To chefs yn rydych chi fyny, dod yma. Cael sgran, amser da. Bwyd, a pawb yn ti gilydd.
So mae'r kebab i weld yn hit efo pawb. A mae'r chef Michelin star, Tomos P, di bod wrthi'n galad yn paratoi i geni next level fyd.
Tomos, bwyd, Michelin star efo fforc plastig.
Gyda ti cennin yn fan hyn oce b- ag yy ag ramps hefyd wsdi fatha 'dan ni fel yn bita nw yn bob man so allen ni grilio nw rhoi fan 'yn. A be' 'di hwn fama?
Yy so caws ffresh 'di hwn fel stracciatella yn y burrata. O oce oce. A wedyn ma' 'na lot o yym menyn 'di ca'l 'i smocio dros hei yn hwn yy so ie ie. Mm. Neis yndi? Efo hazelnuts hefyd. Ma'r crunch o'r cnau a ma' cwcio cennin itha neis 'di ma' kind of fatha 'di 'di confio'n jiwsys ei hun do? Hmm yndi yndi.
Iawn, neis. Bum. Tomos!
Ti'n genius. Ti yn genius. Mm.
Ond dim just cennin mae Tomos di baratoi, mae Grand Cod amazing ond barod i fynd fyd. Yes, Tomos, beth da ni fe fama? Gyda chi uh, crab sliced cowis fan wedi coginio dros y tân.

Mae'n troes yn Lamtung. Oh my god, wow.
Dwi wedi cael croeso anhygoel yma yn Efrog Newydd, a mae mor cwl cael rhai wbath yn ôl a gweld gwên ar wynebau pawb yn mwynhau bwyd amazing Tomos a kebab Tafod Oen fe. Uh, well, seaweed.
Yeah, this is cooking seaweed. Yeah, yeah, there's like fermented kelp.
Mae'n really surreal actually cael dau chef gorau Cymru'n coginio Mewn lle rili eiconig yn Brooklyn ag ma'r egni yma jyst yn wych.
Pa mor cwl oedd hynna? Teitl fe'n Robertas, Tomos a'i Cranc, watshad o'n neud ei beth yn sbesial. Dwi 'di introducio Brooklyn i dipyn bach o tafod cig oen, dipyn bach o gwymon, bara bara lawr.